נאכן זיך דרייען א האלבע שעה האב איך געזען אז איך בין דער קלוגסטער איד דא אונטן פון גאס, האב איך מחליט געווען אז איך וועל מיך אדורכרעדן מיט מיך אליינס. איך שפאציר דא מיט מיך אליינס, און איך רעד מיט מיך אליינס, קען אויסקוקן ווי דער איד, אבער די אמת איז אז ניין, עטס אלע קומטס דאך מיט מיט מיין שפאציר, סאו איך רעד נישט צו מיך, איך רעד צו ענק, עטס גייטס ענק דאך אוודאי אויסהערן, סאו עטס זענטס קלוגע אידן. לאמיר רעדן מיט ענק. כוונה, זעסט דאך אלע אז ס'איז דא א גרויסע מחלוקה, נישט קיין מחלוקה אבער א א א א מ'זאגט א דיפרענס אין נוסח ווי אזוי מ'זאל זאגן קדיש. אין רוב מחסידישע מקומות זאגט מען ויצמח פרקוני וקרב משיחי, און אין די טשנאבלע גזע, ווי אין סקווער, טשנאבל וכדומה, זאגט מען וקרב קיץ משיחי אדער קרב קץ משיחי. יא, וואס איז די חילוק? ס'דא אסאך טעמים אויף דעם אפי' קבלה, באט די פשוט'ע זאך איז אז ס'איז געווען א גרויסע מחלוקה צווישן צדיקים, וויאזוי מ'זאל אפראוטשן די ענין פון גלות, צו מ'זאל איינרייסן מיט תפילות ממש מיט כח און פועל'ן דעם גאולה, צו מ'זאל עס לאזן טאקע נארמאל מתפלל זיין, אבער לאזן דער רבונו של עולם זאל עס ברענגען אינעם ריכטיגן מינוט. ס'איז א באקאנטע מעשה אויף דעם. ס'איז געווען אין מיטעלע בעלזער רב'ס צייטן, האט זיך אפגעטון דעמאלטס זייער אסאך שמועות אויף געוויסע דעיטס ווען משיח קומט. און די עולם איז געווען ביזי רעדן משיח קומט יא משיח קומט נישט. און ער האט זיך געוואלט אביסעלע שטעלן אין פרעספעקטיוו, האט דער מיטעלער בעלזער רב געזאגט פארן גאבן, גיי ארויס אין גאס, א אין מארק, און קוק וואס די מצב איז דארט, זע וואס טוט זיך, און קום מיך געבן א באריכט, קום מיך געבן א אפדעיט וואס דארט טוט זיך. און שוין. גאב ד גייט ארויס אין מארק און ער קוקט זיך אום, און ער קומט צוריק און ער זאגט פארן רב, רב לעבן, אלעס איז נארמאל, דער שיסטער טוט ביי זיין ארבעט, דער שניידער ביי זיין ארבעט, ס'איז רואיג, ס'איז נישט דא קיין מלחמות, אלעס איז פיין. האט זיך דער מיטעלע בעלזער רב געגעבן א רוף אן, אט אזוי וועט דאס אויסזען ווען משיח העט קומען. משיח העט נישט קומען ווען ס'העט זיין צרות פאר אידישע קינדער, משיח העט נישט קומען מתוך בהלה און אונטער פעניק, משיח העט קומען ווען ס'העט זיין רואיג, אזוי ווי דער באקאנטער ניגון וואס אונז איז קעמער, די אלטע אידישע ניגון, אין א שיינעם העלן טאג די סוחר יא. אזוי העט עס זיין, אזוי האט דער מיטעלע בעלזער רב געזאגט, וואס איז פשט פון דעם? לאמיך ענק מסביר זיין. ס'דא אין דעם אסאך ענינים. צדיקים האבן געהאלטן אז טאמער די געל העט קומען מתוך דעם וואס מ'רייסט איין, קען עס חס ושלום צוברענגען אז ס'זאל זיך פארגיסן אסאך אידיש בלוט, מ'האט דאס געוואלט מנייע זיין, וכדומה וכדומה. אבער ס'ליגט אין דעם אויך א פשוט'ע שכל'דיגע זאך. ווען א מענטש גייט אריין אין פעניק, ווען א מענטש גייט אריין אין נערוון, אין בהלה, טוט ער אסאך מיסטעיקס, טוט ער אסאך טעותים, ווייל ער פארלירט זיין מח, אזוי ווי מען זאגט ביי הושענא, הושענא נפש מבהלה, ווען א מענטש גייט אריין אין אין שוין שוין שוין ס'ווערט נערוועז און מ'ווערט אנגעצויגן, מאכט מען מיסטעיקס, אזוי ווי מען זעט, כ'מיין אוודאי דאס וואס שטייט ביי משה רבינו מכיוון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות מיינט העכערע זאכן וואס אונז פארשטייען מיר נישט, אבער ס'איז, מ'זאגט תורה היא וללמוד אני צריך ס'איז פשוט פשט אויכעט. יא, א בשר ודם וואס גייט אריין אין א כעס, כעס לאו דווקא מיינט אויפגערעגט, די כעס מיינט אין א בהלה אין א פעניק אין א. מאכט מען מיסטעיקס און ס'איז א מציאות. נעם א דרייווער וואס דרייווט אויפן ראוד, טאמער דרייווט ער רואיג און זיין קאפ איז אים דא און ער דערשרעקט זיך נישט אז איינער פייפט אים פון אונטן און איינער פון די פראנט קומט מיט היי ביעמס און ער פארט ווייטער מיט א רואיגקייט, האט ער אמאל קלענערע טשענסעס צו מאכן אן עקסידענט, אבער די סעקונד וואס דער דרייווער וועט אריינגיין אין פעניק, דו ווייסט וואס געשעהט, יא? פעניק איז אלוועיס די ביגעסט ענעמי פאר א מענטש, מען זעהט עס אין ביזנעס אויכעט, זייער אסאך גזלנים, זייער אסאך שווינדלערס, די וועג וויאזוי זיי שווינדלען אריין מענטשן איז, מען קומט מיט א דיעל, צו עס איז מיט א הויז, צו עס איז מיט א ביזנעס דיעל, עניטינג, אלעס גייט שנעל שנעל שנעל, מען שויס איין אריין, נישט גייסט עס פארלירן, מארגן גייט דיך עס קאסטן אסאך מער, זיי געבן א לאנד ארויף אויפן מענטשנ'ס קאפ מיט אזא מין פעניק, און. און מ'קען זעהן להבדיל ליידער ביי די נאציס איז אויך געווען די זעלבע זאך, זיי האבן נישט געהאט אזויפיל נאציס וואס זענען געשטאנען און געטריבן די אידן, זיי האבן נאר געברענגט דאגס, זיי האבן געברענגט און מ'האט געהאלטן אינאיין קוויטשענען א גאנצן צייט, און די בלבול המוחות וואס די און דאס האט די פעניק האט אנגעזייט האט געמאכט אז מענטשן זאלן פאלגן, און מ'זעהט עס אויך. ווען ס'קומט צו חיות, א מענטש וואס האט א סטאדע פון שעפעלעך, טוט די זעלבע זאך, ער נעמט צוויי דריי דאגס, זיי בילן, זיי דרייען, זיי ווילדעווען, און דאס לייגט אריין די שעפעלעך אין א פעניק, און אטאמאטיש קען מען זיי גרינגער, ווי מען זאגט, קאנטראלן, און בעצם די דאגס, ווי באקאנט די כלבים זענען דאך, שטאמען דאך פון די וועלף, און די וועלף טוען עס עד היום הזה, ווען וועלף ווילן אטעקן א חיה, ס'קען אמאל זיין א חיה איז אסאך גרעסער פון זיי, למשל א בייסען, א בייסען איז כמעט צען מאל די סייז פון א וואלף, וויאזוי ברענגען זיי אים אראפ? זייער פשוט, ס'קומט א גאנצע פּעק פון וואלף'ס, מ'נעמט אים ארום פון אלע זייטן, דער בילט די וועג, דער בילט יענע וועג, דער בייסט דא, דער בייסט דארט, און דער בייסן גייט אריין אין אזא מין פּאַניק פון דעם, ווייס איך נישט וואו צו דרייען, און דעמאלטס זענען זיי אים, זאגט, דזשאמפּן זיי ארויף אויף אים און זיי ברענגען אים אראפ. די זעלבע זאך גייט נישט פאר נישט נאר פאר אין ביזנעס, און ווען טאקע ווען איינער ווען עס האט אזא מין סיטועשאן ווען איינער קומט מיט ענק מאכן א דיעל, שוין שוין שוין זאלסטו עס אייביג זאגן איך שלאף איבער אזאך, איזי איזי, ביי מיר גייט נישט זאכן אונטער פעניק, דאזענט ווארק ביי מיר, קומסט מיט פעניק איך סטאפ, בלעק אוט, סתם א גוטע עצה, ווייל ווען א מענטש איז רואיג האט ער דעם שכל הישר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אבער די זעלבע זאך זעט מען ווען איינער גייט אריין אין תורה, זייער אסאך אינגעלייט זאגן מיך א זאך. ס'קען נישט זיין די תורות זענען אזוי געפערליך, און אויב אזוי פארוואס לאזן זיך מענטשן טרעטן? דאס איז א נושא וואס מ'וועט שפעטער רעדן, אבער איך וויל רעדן צו די מענטשן וואס גלייבן יא וואס איך זאג, און צו די מענטשן וואס זענען געווען אין דעם תורה, זייער סאך מאל גייט מען אריין דעם תורה און פלוצלינג די ספרא דדיינא שרייט, די דיינים שרייען, די טוענים'ס נאך קענען נאך אסאך בעסער מאכן די פעניק און די בלבול המוחות, און מ'טוט געוויסע זאכן וואס זיי הייסן. שפעטער רעדסט דיך דורך מיט א צווייטן רב זאגט ער רבונו של עולם פארוואס האסטו דאס געטון? למשל איך האב עס געהאט מעני פלענטי טיימס למשל איך האב אויפגענומען דעם משה בערגמאן אלץ א שלום בית מאכער דא און איך האב אנגעהויבן צו זען אנגעהויבן צו שמעקן אז זאכן שמעקן נישט גוט בין איך געגאנגען רעדן צו פארשידענע פעטערס מיינע וואס זענען גרויסע רבנים איך גיי נישט זאגן קיין נעמען ווייל זיי האבן מיר געטון גוטס און איך גיי נישט זיי מ'זאגט ארויספאקן דא אז זיי זאלן ליידן דערפאר און צו קאזינס איך האב ברוך השם אסאך קאזינס רבנים און דיינים ערליכע אידן און איך האב זיי געזאגט וואס וואס טו איך דא? זיי האבן געפרעגט ווער איז די מענטש וואס דו האסט גענומען? זאג איך משה בערגער. רבונו של עולם פארוואס ביסטו געגאנגען צו אים? ווי דיין שכל? זאג איך וואנס האב איך געדארפט וויסן? ס'איז געקומען מיט א פעניק. און די זעלבע זאך איז געוועזן ווען ס'איז געקומען צו סיינען אן ארביטרעישן. מ'האט מיך אנגעשריגן, רבנים האבן מיך אנגעשריגן, דיינים. פארוואס האסטו געסיינט ארביטרעישן? איך וויל ענק זאגן נאך שענער, ס'איז דא איין דיין א קרוב מיינעם. אז ער אליינס לייגט פרעשור פאר זיינע אייגענע בעלי דינים צו סיינען אן ארביטרעישאן, באט מיך האט ער געזאגט איך פארשטיי נישט ווי איז דיין שכל? פארוואס האסט דיך געיאגט? האב איך געזאגט וואס הייסט געלייגט צעדרייטע פרעשור? און דאס איז אויך א זאך וואס מען דארף אייביג געדענקן, פאר איך גיי ווייטער, דאס איז א זאך וואס מען דארף אייביג געדענקן, טאמער ס'קומט צו דיך סיי ווער אין א ביזנעס, אדער ווען ס'קומט צו א דין תורה, מען הייבט אן מיט די פרעשור, אז דו גייסט נישט צו שיין און דו גייסט נישט שוין אזוי טון, דו גייסט נישט שוין אזוי טון, גייט זיין עק וועלט, דארפסט אייביג זאגן, איך ארבעט נישט אין פרעשור, ווען איינער קומט מיט פרעשור איז בלעק אוט, מיין טעלעפאן לעשט זיך אויס, סימפל. וואס גייט געשען איז, די חברה וועלן זען אז ס'ארבעט נישט מיט דיך, פרעשור ארבעט נישט, און אין די רגע וואס זיי וועלן דיך נישט קענען קאנטראלן מיט זייערע פסיכאלאגישע פרעשור, גייסטו זיין סאך מער קלארער וואס דו טוסט, עס איז דאך אן צייט זיך שוין לייצר צו זיין, און בסייעתא דשמיא עס וועט נישט זיין קיין שאנן נפש מבהלה, וועסטו האבן מער א שכל הישר וואס איז ריכטיג און וואס נישט. אבער קומט דא די נעקסטע קוועשן וואס יונגעלייט פרעגן, איך האב דאך מורא, איך האב דאך מורא, זיי סטראשענען, זיי גייען ארויסלייגן א סערעף, זיי סטראשענען אהין, זיי סטראשענען אהער, איך האב מורא. סאו כ'נעם דיר ציילן א שיינע מעשה. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך בין דא אין א וואלד אליינס, איך האב אויכעט מורא, נו, פארוואס דריי איך מיך דא? זאל איך ענק דערציילן א זאך, איך בין בטבע א גרויסער פחדן, און במשך מיין לעבן האב איך מיך אויסגעלערנט אז די גרעסטע צרה פאר א מענטש, די זאך פון וואס א מענטש דארף די מערסטע מורא האבן, איז טאקע די פחד אליינס. אן א שיעור זאכן אויפן וועלט וואס זענען בעצם דעינדזשערעס, ווערן ווייניגער דעינדזשערעס אין די סעקאנד וואס די ווייזט אז די האסט נישט קיין פחד, ווי למשל א באקאנטע זאך אז די פעיסט דיך לאמיר זאגן מיט א מיט א לייב אינמיטן א וואלד, דאס איז דא גייט עס נישט געשעהן אבער צו א א בער, איינע פון די ערשטע זאכן עס ווייזט אז מען האט נישט מורא אפילו די ציטערסט, די שטייסט סטרעיט, די טו וואס די האסט צו טון, צו שרייען, צו זיך מאכן אסאך גרעסער פון וואס מען איז, ווייזן אז מען האט נישט מורא אפילו יענער איז טאקע שטערקער פון דיך, פארוואס? ווייל די סעקענד וואס דער בעל חי, דער פרעדעטער, פילט אז דו האסט מורא, ווייזט דאס אויף א סימן חולשה, ס'ווייזט אויף א שוואכקייט, און דעמאלטס פילט ער זיך סאך מער קאמפארטעבל דיך צו אטעקן. רייט? איך האב געהאט זייער א זיסע מעשה. איך בין געווען א יונגל, איך האב געוואוינט אין אנטווערפן, אלס קינד, האבן זיי געהאט אסאך שרייען פון א געוויסע קבוצה, איך גיי נישט זאגן קיין נאמען, איך וויל נישט מ'זאל זאגן אז איך בין רעיסיסט, באט א געוויסע סארט. נו, געוויסע סארט, געוויסע אימיגראנטן וואס זענען געקומען פון א געוויסע חלק וועלט. און אויף ביי די עק פון די גאס האט געוואוינט אזא איינער, א משפחה פון נישט אידן, און זיי האבן געהאט א אכצן יעריגע שייגעץ, און ער, ווען ער האט געזען אידישע קינדער האט ער ליב געהאט צו דערלאנגען א שטויס, א באקס, פאר גארנישט, סתם אהבת ישראל. אונזערע גאס ווי איך האב געוואוינט אויף זירענבורג סטראט האט עס געהייסן, און מיין טאטע האט געוואוינט מער אנפאנג, אונזער הויז איז געווען מער אנפאנג. יענע גאר האט געוואוינט די גאנצע אנדערע עק ביי די קארנער פון פון לאנגעלען, ווער ס'קען די גאסן ווייסט פון וואס איך רעד. שוין, איין טאג קום איך אהיים פון חדר, כ'בין געווען דעמאלט צוועלף יאר, און ממש אזוי כ'וואלט געזאגט אזוי א צוואנציג פיס אין פראנט פון מיר שפאצירט א קליינע אינגעלע מיט זיין ברודער, די אינגעלע איז געווען פינף יאר, די ברודער איז געווען דריי יאר, זיי האבן געוואוינט אויף יענעם גאס, זעט אויס זענען געגאנגען פון איין הויף פון פון פון עפעס שפילן ביי איינעם זענען צוריק געקומען, ווייסט איך א אידישע גאס מ'דארף דאך שמור האבן. און דער אכצן יעריגער שייגעץ קומט אקעגן זיי, און ווי נאר ער האט זיי געזען, איז ער געגעבן א גיי אדורך, און ער האט דערלאנגט פאר די קליינע יונגעלעך א שטויס, און די יונגעלעך זענען אראפגעפאלן. עס האט מיר געפערליך פארדראסן. אי, גיי שלאג דיך מיט איינער וואס איז דיין עידזש, וואס ווילסטו פון די קינדער? איך האב מיך זייער אויפגערעגט, און ער קומט אזוי אקעגן מיך, און איך הייב אן צו קוקן מיט שטרענגע אויגן, ווי איינער זאגט, אוי, וואס האסטו געטון? און ווי נאר יענער האט געזען מיינע שטרענגע אויגן, האט ער געגעבן א לייג אריין די הענט אין פאקעט, ווי כאילו ער האט א מעסער. און ס'איז שוין געווען מעשות אין אנטווערפן וואס די חברה האבן געשטאכן אידישע קינדער. און איך טרעף מיך דא אזוי, איך בין אליינס אויפן גאס, ס'איז דא די צוויי קליינע אינגעלעך וואס ליגן אויף די פלאר, קעגן איבער מיר קומט צו גיין אזא מין שייגאץ מיט, מיט, און ער ווייזט אז ער האט א מעסער אין טאש, לויפן לכאורה קען ער וואס שנעלער לויפן פון מיר, כח האט ער מער כח ווי מיר ווייל ער איז אכצן און איך בין צוועלף, וואס טו איך, וואו גיי איך, וואס, וויאזוי ראטעווע איך מיך? די אייבערשטער האט מכונה דעת געווען, און כ'האב מחליט געווען איך גיי טון די זעלבע זאך, איך האב נישט קיין מעסער אין טאש, באט איך קום אליין לייגן אריין די הענט אין מיין סוועטער ווי כאילו איך האב אויך א מעסער, און איך האב אנגעהויבן צו וואקן צו אים אזוי איך ווייס מיט א פעסטקייט ווי כאילו נו לעטס גאו. בשעת איך האב עס געטון האב איך געטראכט ביי מיר דו ביסט אינגאנצן משוגע, דו קענסט דיך נישט שלאגן מיט אים, אבער איך מאך גענוי אזוי, איך האב ממילא נישט קיין אנדערע ברירה, לאמיר כאטשיג שפילן די געים ווי איך האב נישט קיין מורא, און איך האב אויך א מעסער, און מיין דיעות האט געהאלפן. ווי נאר דער חברה מאן האט געזען אז איך קום אים אנטקעגן מיט אזא מין פעסטקייט ווי כאילו איך האב א מעסער האט ער זיך אזוי מין גענומען לויפן, כ'האב מורא ער לויפט נאך היינט. וואס לערנט מען זיך ארויס פון די מעשה? זייער פשוט, יא, ס'קען אסאך מאל קומען פרעדעטארס, עסקנים, טוענים, דיינים, ספרא דדיינערס, וואס זיי קומען לייגן פרעשור, זיי דערשרעקן דיך, אז טאמער גייסטו נישט טון אזוי, גייט זיין אזוי געפערליך, כ'קען ענק זאגן, יעדע זאך וואס מ'האט מיר געסטראשעט, אז טאמער גיי איך נישט טון, און ווייל אויב איך גיי עס נישט טון גייט זיין אזוי געפערליך, און איך האב עס צום סוף יא געטון, איז געווען אסאך מער געפערליך ווען איך האב עס יא געטון, סאו דער איז נאטינג טו בי עפרעיד, ווייל אז דו וועסט דיך דערשרעקן פון זיי, וועט זיין אסאך ערגער. זיי קומען לכתחילה אן מיט טריקס ווי אזוי דיך אריינצוכאפן, זיי האבן עקספיריענס און דו נישט, דו ביסט א תמימות'דיגע מאן וואס האט קיינמאל נישט געווען אין דין תורה, יו דאנט קנאו דעיר טריקס, און זיי האבן עקספיריענס פון די לעצטע זיבעציג יאר ווי אזוי צו כאפן א תמימות'דיגע מענטש און אים געבן א לייג אריין אין אזא פעניק און אזא פחד אז ער זאל אלעס טון וואס זיי הייסן און שפעטער קענסטו דיך שוין נישט ארויסדרייען. סאו נאמבער וואן, רימעמבער וואס מען האט פריער געשמועסט, דאנט פעניק, לאז נישט אנדערע מענטשן דיך אריינלייגן א פעניק, די צווייטע זאך, האב נישט מורא צו ווייזן אז דו האסט נישט מורא, איי ס'קען זיין דער רב האט א, כ'מיין נישט א מעסער, באט זיי האבן א פאווער אין טאש, שפילצוג די זעלבע זאך, כאילו דו האסט אויך א מעסער, כאילו דו האסט אויך א פאווער, חס ושלום כ'זאג נישט מעסער כ'מיין צו זאגן דעם, צו ווארף אויך א פחד, כ'האב נישט קיין מורא, דערשרעק מיך נישט פון ענק. כ'על ענק דערציילן א מעשה, ווענס רבישע קינדער, איך די אינגען פון האבן מנין אין ביס מדרש, א גרויסע נושא וואס מ'איז ביזי כסדר מיט דעם, מתפללים מתפללים מתפללים, סאו איך האב אמאל געהערט א גוטע מעשה, ס'איז געוועזן א איד וואס פלעגט דאווענען ביי עפעס א געוויסע רב אין א ביס מדרש, ויהי היום און די איד האט אויפגעהערט צו קומען דאווענען, גייט אדורך א חודש, צוויי חדשים, דער רב פרובירט צו רופן דעם איד אויפן טעלעפאן, ער הייבט נישט אויף, ער האט זיך אפשר באליידיגט, ער האט אויפגעהערט צו קומען, שוין. נאך צוויי חדשים גייט ער אויפן גאס והנה! און ער זעהט דעם אלטן מספר, זאגט ער שלום עליכם וואס מאכסטו? ווי ביסטו געווען אזוי לאנג? זאגט ער אה! רוב לעבן ברוך השם ס'קומט מיך א גרויסע מ'זאגט א מזל טוב פאר ברוך רופא חולין, כ'האט א הארץ אטאק און איך האב געדארפט נאך דורכגיין א אפעראציע אבער ברוך השם איך האב מיך ערהוילט אלעס איז א מחיה, בכ'האב ממש געהאט גרויסע ניסים. זאג איך, אה, ברוך השם. פרעגט ער, וואס הייסט? ברוך השם, כ'האב געמיינט אסאך ערגערס פון דעם. פרעגט ער, וואס הייסט ערגערס? כ'האב געמיינט ביסט געגאנגען דאווענען צו א צווייטן. די מעשה קומט דא אויך אריין, די אלע דין תורה'ס מיט די אלע רבנים מיט די אלע טוענים ווילן אז ענק זאלן קומען צו זיי, און זיי האבן מורא פון ענק ווייל זיי דארפן ענקערע ביזנעס. אן ענק אידן גייען זיי נישט אנגיין. אויב ענק גייען ווייזן אז ענק האבן נישט קיין מורא, און כ'רעד נישט פון יחידים. ס'זאל זיין אפאר הונדערט אינגעלייט פון היינט און ווייטער וואס זאגן, העפעפעפעפעפעפ, הער אויף מיט די פרעשור, הער אויף מיט די פעניק, איך קען רעדן מיט דיר נארמאל, הייבסט אן מיט די פרעשור, דאנט קאל מי, איי האסט ארויסלייגן א סירוב, לייג ארויס א סירוב, איך האב נישט קיין מורא, איי די האסט יא מורא פונעם סירוב, ששש, זי זאג נישט פאר קיינעם, די סעקאנד וואס זיי זעען אז די האסט נישט קיין מורא, האסטו אסאך א גרעסערע טשענס אז זיי גייען מיט דיך נישט טשעפענען, און מעשה רב, ווען ס'איז געווען ווען איך האב געוואלט אראפ נעמען די עיקול, כ'האב עס דערציילט אויף די פריערדיגע לייווס, כ'האב געוואלט אז מ'זאל אז בית יוסף זאל אראפ נעמען די עיקול פיקל וואס זיי האבן ארויף געלייגט, און כ'האב זיי געהאלטן איין שיקן אימעיל, אז הייתכן איך בין צוריק אין בית דין וואס לאזט עטץ דעם עיקול? זיי האבן זיך נישט וויסנדיג געמאכט. און פארשטייט זיך כ'האב סיסי'ד חיל בלום פון מכון ליראה, מיט חיים שלמה ווי הייסט ער דארט אילעוויטש פון פון פון פון התאחדות הרבנים, אז זיי האבן זיך לכתחילה מיך געלייגט פרעשור כ'זאל גיין אין בית דין, זיך האָט זי יעצט געזאָגט, יעצט אַ קוק, מען טוט מיט מיך דאָ אַן עוולה. זיי האָבן זיך, פאַרשטייט זיך, נישט וויסנדיק געמאַכט, זיי האָבן נישט באַקומען מיינע אימעילס אָפיציעל, ביז כ'האָב אָנגעהויבן צו שרייבן איין טאָג זייער שאַרף. כ'שרייב שאַרף, פּלוצלינג קומט צוריק אַ אימעיל פון כ'וויל מען קען עס זען אויף מיין טשענעל אין טעלעגרעם אויבן, ווי ער סטראַשעט מיך, טאָמער גיי איך מיך דערווייגן נאָך איינמאָל צו שרייבן אַזאַ אימעיל, כ'רעד נישט, כ'האָב נישט גערעדט אין פּובליק, כ'האָב גערעדט אין פּרייוועט, שאַרף, גיי איך רעדן נאָך איינמאָל אַזוי שאַרף, גייט אַרויסקומען אַ בריוו אַקעגן מיך, און ער שרייבט עס אונטער בשם הרבנים פון מכון ליראה, און פינף מינוט שפעטער צו דריי מינוט שפעטער קומט א ריפליי פון זיין קאזין פון חיים שלמה אילאוויטש וואס ער איז ספרא דדיינים און כ'ווייס סעקרעטאר און הסאכדעס מיט די זעלבע לשון גם אני מצטרף. גלייך נאכדעם בין איך ארויסגעקומען מיט די לייוו אין פאבליק וואס איז געוועזן לכאורה אסאך א גרעסערע חוצפה ווי דשאסט צו שרייבן פרייוועט אימעלס, און יו נאו וואט, קיינער איז נישט ארויסגעקומען אקעגן מיר, נישטא קיין איין צעטל. און כ'על ענק זאגן נאכמער. איף עניטינג, זיי האבן מורא פון מיך היינט, נישט איך פון זיי. און ווען איך וואלט גע'עקט אזוי דעי וואן, וואלט איך נישט געשטאנען היינט ווי איך שטיי. און ווען איך וואלט גע'עקט דעי וואן אזוי מיט מיין שותף אויכעט, אז ווען ער קומט ארויפלייגן פרעשור אז טאמער גייסטו שטיין אויף דיינע רעכטן, גייט זיין עק וועלט. איך טו דאס דעי וואן, וואלט איך היינט געשטאנען אסאך בעסער. סאו, וואס מ'לערנט זיך ארויס פון די היינטיגע שמועס איז, צוויי זאכן. נאמבער וואן, דאנט לעט עניבאדי פוט יו אין א סיטועשן ווי די גייסט אריין אין פעניק, נאמבער טו אפילו די האסט מורא, די ערגסטע זאך איז ארויס ווייזן פחד, און וואס מער מענטשן וועלן ווייזן זיי האבן נישט קיין מורא וואס שוואכער זיי וועלן ווערן, ס'איז דא א כלל אין מלך בלא יום, ס'איז דא נאך א כלל, האב נישט קיין טענות אויף די וועלט א מרעיט אויף דיך ווייל די האסט דיך אראפגעבויגן צו זיין די פערד, וואס מער מענטשן וועלן זיך אויפהייבן די רוקן און זאגן. סטאפ! סטאפ מיט די פעניק! איך גיי נישט אריין אין בעסדן פאל כ'האב נישט גערעדט מיט א לויער וואס ארבעט נישט אין די קעיס, א זייטיגע לויער צו הערן וואס מיינע רייד זענען, און ווילאנג כ'האב נישט גערעדט מיט א זייטיגע מענטש, א טוען וואס גייט נישט זיין אינוואלווד אין די קעיס, צו א ידען וואס גייט נישט זיין אינוואלווד אין קעיס און ער ווייסט ער גייט נישט מאכן קיין געלט דא, ווילאנג כ'האב נישט רעלאציע צו גיין מיט דריי פיר מענטשן אדער מיט מענטשן וואס זענען שוין דורך א דין תורה, ענטפער איך בכלל נישט, דו זאגסט צוגלייך, מ'האט מיר גערופן דין תורה, ווערי נייס, ווערי פענסי, איי רעספעקט איט, באט איך ענטפער נישט גארנישט צוריק ווילאנג כ'האב מיך נישט מייעץ געווען וויאזוי זיך צוצוגרייטן, כ'האב געהערט צופיל מענטשן זענען אדורכגעפאלן מיט זאכן וואס האבן שפעטער באצאלט א טייערע פרייז, איים נאט ראשינג. גייען זיי זאגן שיקן דיך ארויס א צווייטע א דריטע הזמנה מיט א סערעוו זאג קענסט שוין שיקן דעם דריטן מיטן סערעוו אינאיינעם יעצט דא איט נאו. כ'האב נישט קיין מורא עס צו טון ווייל אז ס'גייען אזוי האנדלען הונדערטע הונדערט אינגעלייט אטאמאטיש דאס אליינס גייט סיי זיך מאכן טשעינדזשן, און דאס גייט דיך ראטעווען דו זאלסט נישט אויסקוקן ווי מיך, אז איך דארף לעבן אין די ענקזייעטי פאר די לעצטע דריי יאר. און איך וועל צוענדיגן מיט נאך א זאך. זייער סאך מענטשן קומען צו מיך מיט טענות היתכן דו האקסט, דו האקסט, דו האקסט, דו פארלירסט, דו קענסט נישט אזוי האקן, קוק אז נישט אלע רבנים זענען אזוי פארדארבן, ס'איז דא גענוג און נאך ערליכע רבנים. סאו איך וויל עס נאכאמאל קלאר מאכן, זיי זענען גערעכט. ס'איז דא ערליכע דיינים, ס'איז דא ערליכע בתי דינים, און כ'בין זיכער ס'איז דא. דער רבונו של עולם האט געלייגט אין יעדע דור צדיקים, אונז גלייבן אין דעם בבינער של עלמין, אבער ווער זיי זענען קען איך ענק נישט זאגן. די אלע רבנים וואס איך רעכן אין קורס, וואס איך דערמאן יא זייערע נעמען, האב איך אויך אמאל געהאלטן אז זיי זענען זייער ערליך, און סאו מאו האט די אייבישטער מיך געוויזן אז אדם ירא לעניים והשם ירא ללבב, סאו מאו די סיסטעם פון בתי דינים דאהי אין אמעריקע איז קאראפטעט אויף אזא אופן אז די ארץ ישראל'דיגע רבנים רעדן פון דעם אפן, די אייראפעאישע רבנים רעדן פון דעם אפן, ווייל וואס גייט דא פאר איז עפעס א, מען זאגט אוט אוו פראפארשען, איבעראל איז דא קאראפשען, באט די קאראפשען וואס גייט דא פאר, יעדע רב אין ארץ ישראל וועט דיר עס פרעגן, יעדע רב אין יוראפ וועט דיר עס פרעגן, עטס וועט ענטפערן אז איך בין גערעכט, סאו אבוויעסלי. סאמטינג ווערי בעד גייט דא פאר. סאו ווער ס'איז יא גוט און ווער ס'איז נישט גוט איך קען ענק נישט ענטפערן באט דאס איז זיכער הצד השוה שבהם אז רוב זענען נישט גוט רוב דיינים וואס פירן דעם תורות צו באונס צו בזדון צו בשגגה צו בפשיעה צו תחילתן באונס און סופן בפשיעה איי דאנט נאו באט דאס איז זיכער אז די גאנצע גרופ איז איין גרויסע מאפיא. און זיי האבן נישט, זיי האבן פארלוירן זייערע נאמנות, און וואס מיין גאול איז דא איז נישט צו האקן אויף די סיסטעם און נישט צו האקן אויף אידישקייט חס ושלום, און טוטס גוט אויסהערן מיינע ווערטער אוודאי יעדע מענטש'ס ווערטער קען מען אויסטייטשן און ארויסנעמען פון קאנטענט, באט איך האב נישט קיין מורא פון דעם, ווייל איך ווייס וואס איך וויל און איך ווייס וואס איך האלט, און איך ווייס וואס מיין גאול איז, מיין גאול איז. נישט חרוב צו מאכן בתי דין און מער נישט צו האקן אויף די סיסטעם, נאו וועי! מיין גאול איז איין זאך, צו ברענגען אווערנעס און צו ברענגען א טשעינדזש, און ווי אזוי דאס גייט געשען? איי דאנט נאו! כ'האב פארשידענע פלענער, מענטשן רופן יעדן טאג מיט פלענער, איך אליינס פאר איך בין ארויסגעקומען רעדן האב איך דאס, די גאנצע זאך איז נישט געווען קיין אימפאלסיוו זאך, דאס איז זאך וואס איך פלאן שוין פאר צוויי יאר, ס'איז סטראטעגיש אויסגעארבעט, און לעט מי טעל יו וואן טינג, כ'קען נישט אלעס שעירן מיט ענק ביקאוז ענק פארשטייען אליינס אז מענטשן קומען צו מיך מיט די סעקיוריטי אז זיי ווייסן אז איך גיי גארנישט זאגן ווייטער באט איך קען ענק אזויפיל זאגן כ'האב שוין געמאכט טשעינדזשעס כ'האב שוין געראטעוועט אינגעלייט די נטורי ס היינט ציטערן שוין אביסעלע. מיין סטראטעגיע איז צו פיקסן די זאך און נישט עס חרוב צו מאכן חס ושלום, ניין, איך וויל אז מיין זון צו מיין אייניקל זאל קענען גיין אויף דין תורה מיט א רואיגקייט וויסן אז אלוקים נוצט זיי ביי דעת סקייל און מען גייט פראווענען באמת א ערליכע דין תורה, דאס איז וואס איך וויל מיין זון זאל פילן, און דאס איז וואס עטץ ווילטס אליינס, די אלע אינגעלייט וואס זענען נאכנישט אנגעקומען בעסטן, צו די אידן וואס זענען אנגעקומען בעסטן פארשטייען אסאך מער וואס איך רעד, קיינער וויל נישט אז די קינדער זאלן דורכגיין וואס איך בין דורך. אונז וויל מיר זיין ערליכע אידן, אונז וויל מיר זיין היטן די תורה, אונז וויל מיר אלעס טון, אבער אונז וויל מיר נישט שאקלען מיט א לעמען וואס דאס איז א וואס מען זאגט אז ס'איז א אסר'ק, דער דין תורות היינט איז א לעמען וואס מען זאגט אז ס'איז א אסר'ק, ס'איז נישט קיין אסר'ק, ס'איז נישט קיין דין תורה, מיין גאול איז צו ברענגען אווערנעס און מיט די צייט ארויסצוקומען מיט פאזיטיוו זאכן וואס זאל צווינגען. די הנהגה זיך צוצושטעלן און פשוט ברענגען טשעינדזשעס אין די בתי דין, און איך זאג עס נאכאמאל, איך בין נישט דא אגענסט קיין איינעם, איך גיי נישט זאגן אז איך האב נישט קיין געפילן, די מענטשן וואס זאגן אז דו רעדסט פון נקמה, איך קען ענק זאגן, איך גיי נישט זאגן אז איך האב נישט קיין נקמה פילינגס, איך בין א מענטש, מ'האט מיך וויי געטון, די רבנים האבן חרוב געמאכט מיין לעבן, זיי האבן חרוב געמאכט מיין ביזנעס, איך זאג נישט, און איך גיי מיך טאקע פאררעכענען מיט זיי, איך בין אין קאורט מיט זיי יעצט, ס'קומט. מיין פוינט פון ארויס קומען איז פשוט איין זאך, איך וויל אז מיינע קינדער, איך האב פינף קינדער, זאלן זיין געזונט, טאמער גייען זיי איין טאג דארפן אנקומען בית דין, זאלן זיי זיין רואיג און וויסן אז די בתי דינים זענען אויסגערייניגט געווארן פון די מתייוונים. און עגעין, די אלע וואס פרעגן מיך, איז דען נישט דא קיין ערליכע רבנים? איך האף ער הענגט נייעס אויך נאך וואו ס'איז דא. ביג טיים איז דא, איך אליינס קען א ליסט פון אן א ש דיינים וואס פלעגן אמאל זיין אין חושן משפטים און דן תורות און זענען ארויס פון דארט זעענדיג אז מען קען נישט זיצן דארט און זיין א ערליכע איד. די דיינים זענען גרייט צוקצוגיין מארגן אין די סעקאנד וואס די דין תורות ווערט געפיקסט, וואס די סיסטעם גייט ארויס פון די הענט פון די פושעים. און דאס איז וואס איך וויל. אטע דאס וויל איך. און וואס מער מענטשן ס'וועלן מיך בעקן, און וואס מער מענטשן ס'וועלן צולייגן א פלייצע, וואס שנעלער און וואס בעסער די השתדלות גייט זיין. יו נעווער נאו, אידן, מען הערט אזעלכע שרעקליכע צרות די לעצטע פאר יארן, צרות וואס לייגט זיך נישט אויפן קאפ, צרות וואס האט נישט קיין סענס, מאכט נישט קיין סענס, לאמיר עפענען א גמרא און קוקן וואס ס'שטייט, ס'שטייט אז צרות, ווען מען זעט אז קומט צעדרייטע צרות אויף כלל ישראל, זאלט עטס וויסן ס'איז די דיינים, איך זאג עס נישט, די גמרא זאגט עס, און ווען מען דארף עס גיין זוכן מיט לעכט איז איין זאך, יעדער איז מודה אז ס'גייט פאר קאראפשן, איינער טענה'ט אז איך בין פופציג פראצענט גערעכט, איינער טענה'ט איך בין דרייסיג פראצענט גערעכט, זייער ווייניג מענטשן זאגן אז איך בין הונדערט פראצענט ראנג. זייער זייער ווייניג מענטשן. און מאוסטלי די מענטשן וואס זאגן אז איך בין ראנג איז אדער זענען זיי קיינמאל קיין דין תורה נישט געווען, אדער זענען זיי אין די סיסטעם. זיך הייב, וואס מיינט צו זאגן סיסטעם? מיין איך צו זאגן אין די סיסטעם פון בתי דינים. אדער זענען זיי א ספרא דדיינא אדער א טוען אדער א דיין אדער א דין תורה. די וועלן נישט מודה זיין. ביסיידס דעט, כל הקהל הקודש וואס איז געווען אין דין תורה, געווינערס, פארלירערס, נישט קיין חילוק, אלע זאגן אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט. און לאמיר שוין זאגן אז אפילו איך בין נאר דרייסיג פראצענט גערעכט, איז עס אויכעט גענוג א גרויסע צרה, גענוג א גרויסע חרון אף. עטס קענטס נישט וויסן צו די, איך זאג מיר נישט אין הימל, באט אז מען קוקט אריין אין דברי חזל איז דאס די סיבה פון די אלע צרות, נישט אלע אנדערע זאכן. האו עבאוט ס'קומט יעצט ראש השנה, מען גייט אונז נאכאמאל משפט'ן, מען גייט אונז נאכאמאל דן זיין, האו עבאוט אז דאס איז וואס די רבונו של עולם וויל, און מ'זאל נישט מורא האבן פון דעם יצר וואס מאכט פון זיך א בער, וואס שפילט גרויסע בולי, און ער מאכט אז די עולם זאל מורא האבן און קיינער זאל זיך נישט וואגן צו עפענען דאס מויל, און דער וואס עפנט זיך יא אויף אמאל הייסט א פארביטערטער משוגענער, אזוי ווי מענדל הערש פאנעט, אזוי ווי מ'טרייט מיך אראפצולייגן, איך בין זייער ווייט פון א פארביטערטער מענטש, באט באט האטס נישט קיין מורא, דאס איז וואס די אייבערשטער וויל, דאס איז די נסיון, יא ס'איז שווער ארויסצוקומען, יא ס'איז שווער. אבסעלוטלי ס'איז שווער, זיי ווארפן א פחד, באט געדענקטס, געדענקטס דעם דעם שכן מיינער דער נישט איד מיטן מעסער, די רגע וואס איך האב געמאכט דעם זעלבן שפיל האבן זיי זיך גענומען לויפן, זיי גייען שנעלער זיך בייגן ווי מען מיינט, זיי זענען פעיפערנע טייגערס, אידן האטס נישט קיין מורא. און נאכאמאל, איך וויל עס קלאר מאכן, איך גיי עס איבערזאגן נאכאמאל, חס ושלום איך רעד נישט אקעגן די רבנים, איך רעד נישט אקעגן די רעבעס, איך רעד אויף די ספעסיפיק פאר גרויסע קאמפאניס, ענטערפרייזעס וואס רופן זיך דיינים, רופן זיך דין תורה באט זענען עכט לעמען, און זיי האבן א מאנאפאלי איבער די מארקעט פון דין תורה, איך רוף עס אן ליידער מארקעט, באט דאס איז עס. שרעקטס ענק נישט אידעלעך, האטס נישט קיין מורא, ס'גייט בקרוב ארויסקומען נאך צעטלעך. און כ'צי ענדיגן מיט א גוטן דזשאוק, ס'האט א איד געזאגט פאר מיך אפאר טעג צוריק, אז זיין טאטע פלעגט אים אלץ זאגן, שטייט הישמע לך פען! וואס איז פשט פון דעם? אוודאי פשוט פשט, ס'איז דאך דא וואס יעדער קען די טייטש דארט, אבער ער פלעגט אייביג זאגן הישמע לך פען! געב אכטונג דיין פען! סיי נישט קיין צעטלעך, נישט קיין ארביטרעישן, און נישט קיין שטרות, און נישט קיין שום זאך פאר דו ווייסט נישט פונקטליך וואס דארט שטייט, און מאך זיכער אז דו ווילסט עס סיינען, נישט איינער לייגט פרעשור און דו סיינסט עס אן קיין אן קיין אן קיין אמת'דיגע הסכמה. און טאמער ווילסטו נישט סיינען א פעיפער און מען צווינגט דיך, עפן דיינע צוויי אויבערשטע קנעפלעך און זאג שטעך מיך, איך גיי נישט סיינען א זאך וואס מיין נאז זאגט מיך אז סאמטינג איז ראנג וויט דעט. אקעי? עטס גייטס נישט חרטה האבן. הישמע לך פן, אידן, מען רופט ענק אין בית דין צו ענק זענען שוין יעצט אין בית דין. מען האלט נאך אינמיטן צאמשטעלן עצה און גיידינג, באט אויפן מינוט איז נאכנישט דא אלעס, מען האלט אינמיטן אויפבויען, באט דערווייל איין זאך וואס דו קענסט אכטונג געבן איז די שומער לך פען, געב אכטונג דיין פען, דאנט סיין, נעווער סיין, און איך זאג און קלאר ווער ס'האט א שאלה ווען ס'קומט צו די זאכן דערווייל קען קומען צו מיר, איך פראביר צו העלפן וויפיל מיין צייט ערלויבט. כ'בין מקדיש זייער אסאך צייט פון מיין אייגענע צייט פאר אים, כאטש איך מוטשע מיך מיט פרנסה, פשוט ווייל איך ווייס אז איך קען נישט גיין אלל די וועי, גייט די מערכה אראפגיין, און איך האב אנגעהויבן א מערכה און איים גאנע, איך בין דער אייבערשטער וגיי איך עס אויספירן, איך גיי מיך נישט לאזן, איך גיי מיך נישט דערשרעקן, דערשרעק מיך נישט פון קיין איינעם, כ'האב נישט קיין מורא, כ'האב טאקע נישט קיין מורא, ווייל איך האב, איך קום שוין, אני הגבר הוא אני בשייוועתא וברסא, איך האב שוין געזען די מכות, איך האב שוין געכאפט זייערע פעטש, איך האב נישט קיין מורא. איך האב געזען איין זאך ווען מען ווייזט אז מען האט נישט קיין מורא אנטלויפן זיי פונקט ווי יענע מיטן מעסער סאו עניוועי אידעלעך אונז וועמיר זיך זעהן ערגעץ ווי די קומעדיגע טעג פארשטייט זיך ס'עט אויך מיט שוין זיין א שיעור ליל שישי אויף פרשת השבוע און טאקע א גרויסן שכח פאר אלע חיזוק און אלע ווארעמע ווערטער וואס אידן האבן מיך געגעבן און ערגעץ ווי די קומעדיגע טעג גייט קומען א לייוו ס'גייט נישט געשען אזוי שנעל פשוט ווייל איך ארבעט אויף אסאך זאכן און איך וויל ברענגען פארן עולם פאזעטיוו רעזאלטס. נישט קיין פלאפלערייען, איך וויל נישט בלייבן בגדר מדבר, איך וויל זיין א עושה, הגם א מדבר איז די העכסטע זאך פון דא און זיך חי צו מאכן מדבר, באט אז די מדבר בלייבט ביים מדבר זיין איז ער גארנישט ווערד, ער דארף טון, סאו איך טו, ס'איז נישט גרינג און מ'גייט מיט שמים אנקומען זייער ווייט, באט וואנס איך האב מער אפדעיטס פאר ענק וועל איך מיט שמים מודיע זיין ווען די לייוו וועט זיין, דערווייל יא איך נעם אן די שטיצע פונעם עולם, איך באדאנק מיך פאר ענק. און איך וויל ענק זאגן אז ווער ס'וויל זיין די ספאנסער פאר די שיעור ליל שישי וויל האבן א חלק אין די זיכוי רבים, די לעצטע שיעור ליל שישי דאכט זיך איז געזעגנט געווארן קרוב צו צוויי טויזנט אידן, כ'ווייס נישט וויפיל האבן עס אויסגעהערט אינגאנצן באט איך גלייב אז רוב האבן עפעס פון דעם ארויסגענומען, סאו ווילט עטס האבן א חלק אין די הרבצת התורה איז, כ'זאג קלאר דארט רעד איך נאר גוטע עניינים איך רעד נישט דארט פון די גאנצע נושא פון בעסט דאגאן דאס איז אויך א גוטע נושא, אויב איינער וויל האבן א חלק אין די זיכוי רבים קען מיך קאנטעקטן. סיקס פאר סיקס טו סעווען פייוו סעווען טרי טרי טרי, און אז איצט ווילסט נעמען א חלק אין די פעולות וואס מען טוט, ס'איז נאך דערווייל נישט דא קיין נארמאלע ארגענעזעישן, און כ'ארבעט אויף דעם איך זאל קענען אנקומען צו דעם אז ס'זאל זיין א באורד, עס זאל זיין א ארגענעזעישן, און ס'זאל אלעס זיין, ביי דערווייל ארבעט איך ווי מען זאגט אלעס אליינס, און איך דארף אן ענקער סופארט, איך באקום סופארט פון אידן, אידן שיקן אריין נדבות, אידן שיקן אריין דאנעישאנס פאר די פראדזשעקט, און ס'גייט בקרוב זיין סיריעס זאכן. ווער ס'וויל צו לאנג א פלייצע און זיך קונה זיין א זכות פאר די נייע יאר העלטס מיך זיין דעם שופר, כ'האב מיך ארויסגעשטעלט, ס'איז נישט גרינג, כ'ווייס זייער גוט די קאנסעקווענסעס פון דעם, און כ'טוה עס פאר איין סיבה, ביקאוס איך קום פון דארט און כ'האב געזען אז קיינער רעדט נישט דערפון, האב מיך געווען אום עין אני לי מי לי, אז איך וועל שווייגן וועט עס גיין נאך דרייסיג יאר וואס אידן וועלן מיטמאכן, און איך קען שוין צו דעם נישט צוקוקן, און איך קען ענק נאכאמאל זאגן, די פאון קאלס וואס איך באקום. די טעקסט מעסעדזשעס וואס איך באקום אן דעילי בעיסיס איז לא יאומן כי יסופר וואס מעשה'ס וואס אידן דערציילן מיך. די ווידיא וואס איך האב נעכטן ארויסגעשטעלט מיט די רציחה מיט די אלע שארפע לשונות בין איך נישט מגזם. אדרבה גייטס ארום און פרעגטס פאר אידן וואס זענען אדורכגעגאנגען א דין תורה, איך רעד נישט פון איין זיצונג, איך רעד פון א לענגערע דין תורה. לאמיר זען איינער זאל זאגן אנדערש ווי מיר. עניוועי, די אייבערשטער זאל העלפן אז בקרוב זאל מען קענען טאקע זאגן אנדערש ווי מיר, בקרוב זאל מען קענען זאגן ברוך השם ס'האט זיך געטשעינדזשט זאכן, און לאמיר האפן. אונז צו מיר טוען אונזער השתדלות און די רבונו של עולם וועט צולייגן זיין חלק, שטייט ביי די יצר הרע, אז די יצר הרע איז א מלאך און אונז זעמער מענטשן, אלעמאל הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו, יא ווען די אייבערשטער העלפט אונז נישט קען מען נישט מיינט נאכנישט וועגן דעם אז מען טאר נישט מלחמה האלטן מיטן יצר. י הייב אן דיין מלחמה כי ישא יצא למלחמה לברך, די אייבערשטער וועט שוין העלפן ער וועט שוין טון זיינס, עטס זען אז אידן טוען השתדלות און אידן האבן נישט קיין מורא, מען קומט ארויס און יעדער איינער טוט ככל כפי יכולתו, דער מיט געלט און דער מיט אנדערע עצות און דער מיט אנדערע הילף, דער רבונו של עולם זעט עס און ער וועט אונז העלפן אז ס'וועט זיין אחדות צווישן אידן וועט מען קענען נעמען דעם גרינעם פעפער וואס הייסט בעש ט, די לעמאן וואס זיי רופן אז ס'איז א אתרוג און עס אוועק ווארפן און אריין ברענגען דעם ריכטיגן אתרוג דא אין די פיקטשער, לאמיר האפן אז דאס וועט געשען ווי שנעלער. קיפ איט אפ אידישע קינדער, ס'איז געווען א מחה'דיגע שפאציר, הגם אביסל לענגער פון כ'האב געוואלט. אבער אז ס'איז געשמאק צו שפאצירן מיט ענק פארשמועסט מען זיך, פארשטייסט? סי יו! און געדענקטס סובסקרייבט צו מיין טשענעל ס'איז מיר זייער וויכטיג. זייטס געזונט! א גוטן טאג!